Il-Konċilju Vatikan it-Tieni kien il-21 Konċilju Ekumeniku tal-Knisja Kattolika. Iżda minnhom kollha, forsi kien l-aktar wieħed li jistħoqqlu tassew it-titlu ta' ekumeniku. Mhux għaliex l-għoxrin Konċilju li saru qabel ma kinux ekumeniċi jew universali, imma għaliex dan kien l-ewwel wieħed li ma tlaqqax biex joħodha kontra xi xiżma jew biex jirribatti xi ereżija li tfaċċat f'parti mill-Knisja, imma biex jirrifletti fuq ir-realtà tal-Knisja universali, il-poplu kollu ta' Alla. Wieħed mill-akbar dokumenti fost is-sittax li tana l-Konċilju Vatikan it-Tieni, żgur kien il-Lumen Gentium, kostituzzjoni dommatika li titkellem dwar il-Knisja nnifisha. Minkejja li fiha l-isqfijiet għamlu riflessjoni twila u profonda dwar il-poplu ta' Alla, huma xorta waħda ħassew il-ħtieġa li japprofondixxu aktar dak li kitbu f'dokument ieħor, id-Digriet Apostolicam Actuositatem. li jitħadded dwar dak li huma sejħulu l-apostolat tal-lajċi. F'dan id-digriet pubblikat fit-18 ta' Novembru 1965, huma fissru n-natura, ix-xejra u l-varjetà tal-apostolat tal-lajċi u taw il-prinċipji fundamentali u direttivi pastorali biex dan l-apostolat ikun jista' jsir b'riżultati aħjar. F'dan id-digriet, li huwa mqassam f'sitt kapitli, il-Konċilju Mqaddes bil-ħsieb li jkattar il-ħidma appostolika tal-poplu ta' Alla, idur b'ħerqa lejn l-Insara lajċi, biex ifakkarhom li l-appostolat tagħhom ġej mill-istess sejħa nisranija li għandhom, U għalhekk dan l-appostolat ma jista' jonqos qatt fil-Knisja. L-istess Kotba Mqaddsa juru ċar kemm kienet spontanja u kotrana din il-ħidma tal-lajċi anki fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. L-ewwel kapitlu tad-dokument huwa dwar il-vokazzjoni tal-lajċi. L-Isqfijiet juru kif il-Knisja twieldet biex ixxerred is-Saltna ta' Kristu mad-dinja kollha f'ħidma li tissejjaħ apostolat. U għalhekk is-sejħa Nisranija min-natura tagħha hija wkoll apostolat. F'dan l-apostolat jiġu eżerċitati ministeri differenti, iżda l-missjoni hija dejjem waħda. Lill-appostli u lis-suċċessuri tagħhom kien mogħti minn Kristu d-dmir li f'ismu u bis-setgħa tiegħu jgħallmu, iqaddsu u jiggvernaw. Imma lill-Arċi wkoll kien mogħti sehem mill-uffiċċju saċerdotali, profetiku u rjali ta' Kristu biex huma wkoll jagħtu s-sehem proprju tagħhom fil-missjoni tal-poplu kollu ta' Alla, kemm fil-Knisja kif ukoll fid-dinja. Il-Lajċi jiksbu d-dmir u l-jedd ta' l-Apostolat mill-istess għaqda tagħhom ma' Kristu. li huwa r-ras tal-ġisem, jiksbu dan id-dmir u jedd għaliex huwa Kristu nnifsu li jaħtarhom għall-apostolat, u għaliex huma wkoll ġew ikkonsagrati biex ikunu saċerdozju rjali u nazzjon qaddis. Għalhekk l-insara kollha għandhom id-dmir għoli li jaħdmu sabiex il-bxara divina tas-salvazzjoni tkun magħrufa u milqugħa mill-bnedmin kollha f'kull rokna tad-dinja. L-għajn u l-oriġini tal-apostolat kollu tal-Knisja huwa Kristu, li kien mibgħut mill-Missier. Għalhekk, il-frott li joħroġ minn dan l-apostolat tal-lajċi jiddependi mill-għaqda tagħhom ma' Kristu. Min jibqa' fija u jiena fih, Dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Huwa biss fid-dawl tal-fidi u fil-meditazzjoni tal-Kelma ta' Alla li wieħed jista' dejjem u kullimkien jagħraf l-Alla li fih aħna ngħixu u nitħarrku. Eżempju perfett ta' din il-ħajja spiritwali u appostolika Hija l-Verġni Marija, Reġina tal-Appostli li għexet f'intimità ma' Binha u fl-istess waqt għexet il-ħajja tal-familja u tax-xogħol. It-tieni kapitlu tad-digriet huwa dwar l-iskopijiet differenti tal-apostolat tal-lajċi. Il-missjoni tal-Knisja, l-istess bħal dik ta' Kristu, mhix biss li twassal il-messaġġ ta' Kristu u l-grazzja tiegħu, imma wkoll li timla u tipperfezzjona lis-soċjetà bl-ispirtu tal-evanġelju. Għalhekk, biex jaqdu l-apostolat tagħhom, il-lajċi jridu jagħmlu dan kemm fil-Knisja u kemm fid-dinja. Il-ministeru tal-kelma u tas-sagramenti hu fdat b'mod speċjali lill-kleru. Iżda fih, il-lajċi għandhom ukoll sehem importanti sabiex huma wkoll jissieħbu fil-ħidma għat-tixrid tal-verità. Huma bla għadd l-okkażjonijiet li jinfetħu quddiem il-lajċi biex huma jħaddmu l-apostolat tal-evanġelizzazzjoni u tat-tqaddis tal-oħrajn. U dan ma jikkonsistix biss fix-xhieda tal-ħajja, għaliex l-appostlu lajk għandu jfittex l-okkażjonijiet biex bil-kelma jħabbar lil Kristu. Mill-banda l-oħra, jenħtieġ li l-lajċi Nsara jieħdu f'idejhom it-tiġdid tal-ordni temporali bħala dmir proprju tagħhom u jaħdmu fih b'mod dirett u konkret. li bħala ċittadini jaħdmu id f'id ma' ċittadini oħra, kull wieħed skont il-kompetenza speċifika tiegħu. Il-lajċi għandhom ukoll jagħtu importanza lill-ħidmiet tal-karità u lill-inizjattivi ta' assistenza soċjali kemm fil-ħajja privata kif ukoll f'dik pubblika, anki dawk ta' karattru internazzjonali. It-tielet kapitlu jittratta dwar l-oqsma differenti tal-apostolat. Il-lajċi ħadmu l-apostolat tagħhom kemm fil-Knisja u kemm fid-dinja. Fit-tnejn li huma hemm miftuħa oqsma differenti ta' attività apostolika. Prinċipali fost dawn insibu l-familja, iż-żgħażagħ, l-ambjent soċjali, l-ordni nazzjonali u dak internazzjonali. Imsaħħin bis-sehem attiv tagħhom fil-liturġija, il-lajċi jipparteċipaw bil-ħerqa fil-ħidmiet appostoliċi kemm fl-istrutturi tal-Knisja kif ukoll fost bnedmin li huma mbegħdin minnha. Fl-istess waqt huma għandhom jaħdmu fil-parroċċa f'għaqda sħiħa mas-saċerdoti, Fi ħdan il-familja, il-miżżewġin Insara huma għal xulxin, għal uliedhom u għal dawk li jgħixu magħhom, kooperaturi tal-grazzja u xhieda tal-fidi. Għal uliedhom, huma dawk li l-ewwel iħabbrulhom il-fidi u jedukawhom fiha. Bil-kelma u bl-eżempju jiffurmawhom għall-ħajja nisranija. Huma għandhom id-dmir li jħarsu u jippromwovu l-valuri Nsara tal-familja u li b'ħajjithom huma jkunu xhieda tagħhom. Iż-żgħażagħ ukoll għandhom il-piż fis-soċjetà li jwettqu attività appostolika. Fl-istess waqt, l-adulti għandhom ifittxu li jiftħu maż-żgħażagħ djalogu ta' ħbieb biex dan jagħti lok lit-tnejn biex jifhmu lil xulxin. Il-lajċi jridu jaqdu wkoll il-missjoni soċjali tagħhom qabel xejn billi jgħixu dak li jemmnu. Billi jkunu onesti f'kull biċċa xogħol li jagħmlu. u billi bl-imħabba kollha jieħdu sehem fl-oqsma differenti tal-ħajja bla ma jeskludu ebda qasam u ebda persuna. Fl-oqsma tal-ordni nazzjonali u internazzjonali, il-lajċi għandhom ikunu ministri jew qaddejja tal-għerf nisrani. Fil-lealtà tagħhom lejn in-nazzjon, il-Kattoliċi għandhom l-obbligu li jmexxu 'l quddiem il-veru ġid komuni. Il-lajċi li huma mħarrġin fil-politika ma għandhomx jirrifjutaw li jieħdu karigi pubbliċi. Meta huma jeżerċitaw kif jixraq dan id-dmir, ikunu jistgħu jġibu 'l quddiem il-ġid komuni ta' l-umanità. Ir-raba' kapitlu huwa dwar l-għamliet differenti ta' l-apostolat li l-lajċi Nsara jaħdmu fihom. Huma jistgħu jagħmlu dan l-apostolat kemm individwalment kif ukoll magħqudin f'komunitajiet jew gruppi differenti. Jeżistu bosta għamliet ta' apostolat li bihom il-lajċi jibnu l-Knisja u jqaddsu d-dinja u jagħtuha l-ħajja fi Kristu. Fost dawn, hemm ix-xhieda ta' ħajja sekulari imfassla fuq il-fidi. Iżda f'ċerti ċirkostanzi huma meħtieġa li jwettqu wkoll l-apostolat tal-kelma billi jħabbru lil Kristu, ifissru t-tagħlim tiegħu, ixandruh skont il-kundizzjoni u l-għerf li kull wieħed ikollu, u jistqarruh bil-fedeltà. F'ċerti ambjenti fejn il-Kattoliċi huma ftit u mxerrdin, dan l-apostolat individwali huwa ta' ħtieġa kbira u ta' urġenza. Iżda għaliex il-bniedem huwa esseri soċjali u għaliex l-Insara huma magħqudin f'ġisem wieħed li huwa Kristu, allura l-apostolat tal-Insara flimkien iwieġeb aħjar għall-eżiġenza kemm umana kif ukoll nisranija. Għalhekk, l-Insara jridu jeżerċitaw l-appostolat tagħhom fi spirtu ta' għaqda. Il-Knisja hija mżina b'varjetà kbira ta' għaqdiet ta' appostolat u sakemm tinżamm ir-relazzjoni li għandu jkun hemm mal-awtorità tal-Knisja, il-lajċi għandhom id-dritt iwaqqfu u jmexxu assoċjazzjonijiet tagħhom jew jingħaqdu ma' dawk li jkunu diġà jeżistu. Iżda għandu jkun evitat it-tixrid tal-forzi li jiġri jekk jitwaqqfu jew jinbdew mingħajr raġuni biżżejjed għaqdiet jew inizjattivi ġodda, jew jekk jinżammu ħajjin aktar milli meħtieġ ċerti għaqdiet li jkunu għamlu żmienhom. Lanqas ma jaqbel dejjem li għaqdiet li jkunu twaqqfu f'nazzjon ikunu trasferiti bl-addoċċ f'nazzjonijiet oħra. F'diversi pajjiżi, hemm għaqdiet li jagħmlu appostolat prezzjuż bl-iskop li jevanġelizzaw, iqaddsu u jiffurmaw il-bniedem biex b'hekk jimlew il-komunitajiet u l-ambjenti differenti bl-ispirtu tal-Evanġelju. Dawn l-għaqdiet tal-lajċi għandhom ikunu stmati kif jixraq. Għandhom ikunu mogħtija importanza mill-akbar mis-saċerdoti, mir-reliġjużi u mil-lajċi nfushom. L-isqfijiet miġbura fil-Konċilju faħħru lil dawk il-lajċi li kemm jekk ċelibi u kemm jekk miżżewġa, jagħtu rwieħhom bil-kompetenza professjonali tagħhom, għal ħajjithom kollha jew għal xi żmien, għas-servizz tal-organizzazzjoni tal-appostolat, u l-ħidmiet tagħhom. Jgħidu li dawn jistħoqqilhom ġieħ u kull rakkomandazzjoni u għalhekk ir-rgħajja tal-Knisja għandhom jilqgħu bil-qalb u b'sens ta' gratitudni lil dawn il-lajċi. Fil-ħames kapitlu ta' dan id-digriet, il-Konċilju jitkellem dwar l-ordni li għandu jkun imħares fl-apostolat. Kemm jekk l-insara jaħdmu individwalment u kemm jekk jaħdmu f'għaqdiet, l-apostolat tagħhom għandu dejjem jagħmel sehem fl-ordni li jistħoqqlu mill-apostolat tal-Knisja kollha. Anzi, huwa element essenzjali tal-apostolat Nisrani. L-għamliet kollha tal-apostolat għandhom jistmaw lil xulxin, u waqt li tkun rispettata n-natura proprja ta' kull waħda minnhom, għandhom jaħsbu għal koordinament xieraq tal-attivitajiet tagħhom. Huwa dmir tal-ġerarkija li ġġib 'il quddiem l-apostolat tal-lajċi, li tagħti l-prinċipji u l-għajnuniet spiritwali, li tmexxi b'ordni l-eżerċizzju tal-istess appostolat għall-ġid tal-Knisja, u li tgħasses biex jinżammu d-duttrina u l-ordni. L-Isqfijiet, il-Kappillani u s-saċerdoti l-oħra, kemm djoċesani kif ukoll reliġjużi, għandhom jiftakru illi l-jedd u d-dmir tal-appostolat huwa komuni għall-Insara kollha. sew jekk kjeriċi u sew jekk lajċi. Għalhekk, huma għandhom jaħdmu mal-lajċi bħal aħwa u għandhom jieħdu ħsieb speċjali tagħhom fix-xogħol appostoliku tagħhom. Fid-djoċesi u fil-parroċċi għandu jkun hemm kunsilli apposta biex jgħinu fix-xogħol appostoliku tal-Knisja, kemm fl-evanġelizzazzjoni u tqaddis tal-erwieħ, kemm fil-ħidma karitattiva u soċjali u f'oqsma oħra. F'dawn il-kunsilli għandhom jikkooperaw bejniethom kleru, reliġjużi u lajċi. Il-Kattoliċi jridu wkoll jikkooperaw mal-Insara l-oħra. Din il-kooperazzjoni għandha tingħata sew fl-attivitajiet u sew fl-għaqdiet. Imbagħad, il-valuri umani jitolbu kooperazzjoni anki ma' dawk li mhumiex Insara. iżda li jagħrfu tassew dawn il-valuri. Fl-aħħar kapitlu, is-sit wieħed, il-Konċilju jitkellem dwar il-formazzjoni meħtieġa għal dan l-apostolat. Huwa biss permezz ta' formazzjoni diversifikata u sħiħa li l-appostolat jagħti r-riżultati tajba kollha tiegħu. Barra l-formazzjoni komuni għall-Insara kollha, hija meħtieġa formazzjoni speċifika u partikolari għal dawk li jwettqu xi appostolat f'xi qasam. Dan mhux biss għaliex hekk jitlob il-progress spiritwali u duttrinali kontinwu tal-lajċi, iżda għaliex hekk jitolbu wkoll l-attivitajiet li jagħmlu. Il-formazzjoni tissupponi qabel xejn formazzjoni umana sħiħa li tkun adattata għan-natura u l-kundizzjonijiet ta' kull wieħed. Iżda l-pedament ta' kull apostolat hija l-formazzjoni spiritwali. Hija wkoll meħtieġa tħejjija duttrinali soda, jiġifieri preparazzjoni teoloġika, etika u filosofika, skont iċ-ċirkustanzi u t-talenti tal-persuna. Barra minn dawn, wieħed irid iqis ukoll l-importanza ta' formazzjoni prattika u teknika. Il-formazzjoni tal-Insara kollha għall-appostolat għandha tibda sa mill-ewwel edukazzjoni tat-tfal. Iżda meħtieġ b'mod speċjali li jitħejjew għall-appostolat l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ. Imbagħad, din il-formazzjoni tiġi perfezzjonata matul iż-żmien skont id-dmirijiet li l-lajċi jidħlu għalihom. It-tfal iridu jkunu edukati li joħorġu barra l-limiti tal-familja tagħhom u jinfetħu spiritwalment għall-komunità ekkleżjali u temporali li jgħixu fiha. L-iskejjel u istituzzjonijiet ta' edukazzjoni, gruppi u għaqdiet Kattoliċi għandhom inisslu sens Kattoliku u jinkoraġġixxu l-ħidma tal-apostolat. Jeħtieġ li l-lajċi jkunu ffurmati biex Ħu djalogu mal-oħrajn, kemm dawk li jemmnu u kemm dawk li ma jemmnux. Fost l-għajnuniet siewja lil-lajċi fl-appostolat tagħhom, il-Konċilju jsemmi laqgħat ta' studju, kungressi, irtiri, eżerċizzi spiritwali, laqgħat, konferenzi, kotba u rivisti. B'dawn u b'mezzi oħra, Huma mhux biss jiksbu tagħrif iżjed profond tal-Kotba Mqaddsa u tad-duttrina Kattolika, iżda wkoll ikattru l-ħajja spiritwali tagħhom. Fl-aħħar paragrafu l-Isqfijiet Konċiljari jitolbu u jħeġġu lil-lajċi kollha biex iwieġbu malajr bil-qalb u b'ġenerożità għal-leħen ta' Kristu li f'din is-siegħa qiegħed isejħilhom b'insistenza akbar. Permezz tal-Konċilju Mqaddes, il-Mulej għadu jistieden lil-lajċi kollha biex jingħaqdu dejjem aktar intimament mill-qrib miegħu u biex jissieħbu miegħu fil-missjoni ta' salvazzjoni. Għal darb'oħra, anke llum, il-Mulej qiegħed jibgħathom f'kull post u belt fejn ikun se jmur hu. B'hekk huma jkunu qed joffru rwieħhom bħala kooperaturi tal-apostolat waħdieni tal-Knisja. Jalla, li l-lajċi Nsara dejjem jaħdmu bil-ġenerożità fix-xogħol tal-Mulej, għaliex huma jafu li l-ħidma tagħhom fil-Mulej żgur li ma tkunx għalxejn.